Na khensa ku va mi landza chanel ya matimba ya Manuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanel yi kula ku kota ku fana na ti chanel letin'wana ku na leswiya swo vavasati va bihe emirini or n'wansati a ri pregnant ivi va famba va ya kwihi va ya ka tikereke to karhi ku va va ya tiyisa ndzhwalo walowo. or pregnancy yeleyo or nyimba yaleyo or ndzhwalo walowo or ku tika kwaloko swilo leswiya loko vanhu lava va famba va ya tin'angeni or va ya ka maporofeta va ya va tiyisa a hi xihoxo or nandzu or xidyoho a swi fani na lava va kuma ku va na timali va ya ka madokodela lava dilanaku na hikuva munhu a bihe emirini a ri pregnant. va kota ku n'wi chekacheka ku n'wana i kula kahle i endla yini naswona leswi a hi swihoxo se lava mi kuma ku va va pregnant va ya ka tin'anga to karhi va ya va ya tiyisa or va ya ka tikereke to karhi ku va kota ku n'wi tiyisa ku n'wana a sirheleleka vo tala va kota ku twisisa ku why vanhu vo tala loko va ya le va ku va ku sirheleleni ka vana ka tikereke teto or tin'anga teto. or vafundhisi valavo vanhu lava loko va ya le va yela ku ya tiyerisa ku n'wana loyi a nga tekiwi hi mimoya yo biha mimoya yo biha ni vulavula hi leswi ni vulavula hi yini red room red house rifumi ra ngati because ku na vanhu van'wani mi kuma ku risimu ra vona ri control-a hi yini hi vana lavatsongo i kuma ku loko i fika le munhu loyi a fikaka ku byela ku. i fane i ta na n'wana la nga a nga a a nga a nga a nga a nga ndzeni ka mhana yena u kuma ku n'wana i na seven months ivi mi twa va ku hayi va ri sesi luya or mhani luya a bihe emirini n'wana i lovile a ri seven months n'wana luya or n'wana i lovile va kha va n'wi endla va kha va n'wi endla scissor section. n'wina mi nga dyondza ma swi twisisa ku ni vulavula yini ni vulavula na vatswatsi la va swi twisisa ku ni vulavula or n'wana i lo fika kaya vo ma two ma two days three days a lova or two months three months a lova kasi vanhu lava va endlile va tile va fika va teka n'wana luya a ni n'wana luya a nga se tiva nchumu wa ha ri ntsongo and yena. xa ha ri ntatata a xi tivi max swa laha misaveni se va tala ku tirhisa vana lava mi kuma ku n'wana luya i na i na seven months i le bodleleni va ta ya va ya n'wi teka kwihi ebodhleleni no n'wi tiva ku swa swa swa swa vu doctor na yini yini a ni vona ku ri na mabodhlele. I ta languteka ku a bodzelile exibedhlele ivi ti-doctor loko ti ya cheka va ku n'wana luya i lovile kasi vanhu lava endleni va tile va fika va teka n'wana luya va va va n'wi tirhisa ivi va n'wi hlayisa vatswari va ta tiva ku n'wana i lovile hi lahlile kasi vona va teke n'wana luya va le ku n'wi tirhiseni ku va endla a va endlela mali hi risimu ra ngati. ivi van'wana u kuma ku n'wana xi fika xi hanya vo ma two months three months ivi xi lova kasi vona yini va ta va fika va teka n'wana luya hi mi magic liya ya vona luya ku endla a famba a ya va tirhela ku va mi tiyisa ti pregnant ta n'wina or ku va mi tisirhelela mindzhwalo ya n'wina swi na nkoka ngopfu because vanhu vo tala mi kuma ku a va swi tekeli enhlokweni. Vanhu lava loko va fika le a Rivonia Red house or ka risimu ra ngati laha ni vulavula hi kwihi hi le hi ku khendla mi twa mi ni twisisa hi ku khendla ku munhu a kota ku ti tiyisa a ta kota ku endla mali vanhu lava loko va fika le vana lava va va teka va va tirhisa mintirho yeleyo va yi va yi tirhisaka i ta n'wi teka n'wana wa yena loyi a famba na yena a fika kwala ni n'wi kumile n'wana. ivi loko a fika a endla a tirha a n'wina a ka yi mi le ku rileni ku ha n'wana i lovile mi le ku lahleni kasi a mi lahli munhu la a mi lahli munhu n'wina mi tibyele ku mi lahla munhu that's why mi twa van'wana mi twa va ku va ri mimoya ya vana ya jikajika laha henhla yi le ku rileni because vana lava va nga ku rileni i vana lava nga ku tirhisiweni. hi vanhu lava va endlaka va lava ku ri fumo ra mali loko mi fika le ka ka vanhu lava va ta fika va va va va endlela sweswi va va endlelaka swona va mikisa ivi va famba na vona van'wani va vona loko va twa ku i tike a mirini va kha va ku tiva va va tsaka i kuma ku munhu a hlangana na wena a a molweni a ku a ku heyi ya heyi ntukulu mhani ni khoma kahle ntukulu a nga kwala ndzeni ka wena kwalano. heyi i ku khoma kahle i n'wi byela na mukon'wana ku i tirhile mani hayi swa kala mani ku va na n'wana swa kala kasi yena wa swi tiva ku ri endla ku na something lexi a xi lavaka ka wena van'wani hi ku ku fika a fika a ku khumba kunene a fika a ku khuvula ku a i tirhile i tirhile xaka ra mina or i tirhile sesi wa mina ha swa kala leswi ku va na n'wana swa kala. i va a kha a nghenisa mimoya liya ya yena loko yi kota ku yi fika yi teka n'wana luya u kuma ku wena n'wana wa lowo van'wani u kuma ku munhu a ku byela ku ni luze close to five or six wa wa mindzhwalo or ni endle miscarriage ku fika ka six or seven hi ku munhu luya madokodela or nuna o ka a nga swi koti ku endla ntirho lowu faneleke ku endliwa wa swi kota but ku na madimoni yo karhi ku na mindyangu yo karhi ya vanhu lava nghenelelaka. lava ku va lava ku tingati ta vana lavaya va ti lava ku va ya ti tirhisa ku va ta kota ku endla mali so hi va be careful vo sesi la ni kongomisa too much ka vusesi se swin'wana mhani or xaka ra mina kumbe or xaka ra mina kumbe ha tivana kumbe a hi tivani loko i va pregnant famba ka vanhu vo karhi va ya va ya ku tiyisa. I nga nyumi ku manemane yi ta ku hleka, manemane va matiko va ta ku hleka, vanghana vo yini va ta ku hleka because u pregnant wena i ye ka kereke yo karhi i ya i ya kombela ku pfuniwa. Se loko i ri na n'wana a kurile ivi i tshika kereke liya, i nga khomi hi tingana because vanhu lavaya va teka vana lavaya va va tirhisa.

Hayi va ri mfundhisi ta ta ta khongelela a ku ni kombela ku khongelela vanhu lava nga tika hinkwavo va ta ivi mi ya mi fika mi a mi khongelela mfundhisi i endlele ku sirhelela vana lava ku va nga tiki van'wanyana va ya va fika va va endlela sweswi va swi endlaka swona ka tikereke to karhi kumbe va fika va va endlela swiwachi va tinwela or va hlamba hi swona or va va endlela ti ti ti tiya. va ti nwela or va hlamba hi tona or va va endlela swilo swi bohiwaka exisutini ma ni twisisa ku va endlela va kota ku tiyisa vana lava ku va na lava va nga ti va nga tekiwi vana va n'wina va ya tirhisiwa Rivonia Red house or ka rifumo ra ngati vana va n'wina va ya va ya fumisa vana va ya fumisa vanhu van'wana na khensa danko.